Elena Cardona hija poetessa Għawdxija emerġenti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Elena sabiex jitkellem magħha dwar meta tlaqt lil Adam L-ewwel ġabra poetika tagħha.
Bdejt nikteb madwar tmien snin ilu u bdejt bħala reazzjoni għal affarijiet li kienu qegħdin jiġru madwari u ġewwa fija. Kont nara ħafna nies li għandhom stejjer xi jgħidu u l-memorji tagħhom ma' għal xi raġunijiet differenti, forsi jew għax ma kinux jafu kif jesprimu lilhom infushom fil-letteratura jew nkella x'jistħu, Ma kienu ma kienu qatt jaqsmu dawn is-sejer ma' ħaddieħor, għalhekk qisni jien kont il-vuċi tagħhom li nsemma' dawn il-memorji fil-poeżiji tiegħi. Barra minn hekk ukoll kien hemm il-memorji tiegħi li xtaqt li jinkitbu. It-temi ewlenin huma l-mara u ġisimha. Ġejt influwenzata ħafna mil-letteratura postkolonjali u anke t-teorija postkolonjali speċjalment fejn tidħol id-djalettika ta' bejn il-persuni ta' huma u aħna. Ukoll insib li jispirani ħafna hemm il-Baħar Mediterran u l-ispazji, l-ispazji li ngħixu fihom, li ma ngħixux fihom, il-memorja u kif ukoll l-immigrazzjoni. Il-proċess tal-kitba kien wieħed varju. Jiena dejjem nġorr miegħi pitazz u lapes biex nikteb affarijiet li jolqtuni, xi kultant kliem ġieli kliem minn diska jew ħoss. Imbagħad meta kien ikolli mument tal-kwiet kont ndur fuq dan il-pitazz u nara kif nista' noħloq poeżija minnhom. Ħafna drabi kien ikun hemm affarijiet, mumenti f'ħajti li kienu jġagħluni li nikteb. Imbagħad bil-mod il-mod dawn dawn kollha bdew jiffurmaw poeżija. Ovvjament qsamthom ma' sħabi li nafda fosthom il-Lianne Ellul u Jean Paul Borg li jien editjat dawn il-poeżiji u kienu jkollna sgħat sħaħ ta' diskussjoni u interessanti kif nistgħu dejjem intejbuhom, innaqqsu minn hemm, inżidu xi ħaġa 'l hawn. Ħdimt ukoll mill-qrib ħafna ma' April Zammit li ddiżinjatli l-qoxra tal-ktieb u ħadet ir-ritratti tal-ktieb. Kien proċess sabiħ ħafna, żorna postijiet differenti f'Għawdex li setgħu kienu jew ispirawni jew semmejthom f'xi mod jew ieħor f'dan din il-ġabra ta' poeżiji. Imbagħad għażilna żewġ ritratti li nxtaqthom li jkunu jidhru fil-ktieb fil-qoxra ta' dan il-ktieb. Ħdimt ħafna wkoll tajjeb ma' Joseph Mizzi tal-Klabb Kotba Maltin. Fl-aħħar kien naqra ta' ta' proċess ta' uġigħ ta' ras tal-editjar bħal bħal kull editjar ta' xi ktieb ieħor. Konna naħseb il-Joe ġieli ġennintu bdel hekk, ibdel hekk, imma kien kien proċess sabiħ li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad irriżulta fil-ktieb li ġie veru għal qalbi. Nofsni mara. Bżajt minnek, ma nafx min inti. Tħares u tqatta' ġewwa fija, b'għajnejk insidjużi, tħaffer ġo ruħi muġugħa, tistabar bi dmugħ aċiduż. Ridt naħarbek, niġri sakemm jaqatgħali nifsi imbagħad nieqaf nileġġ fit-tarf tat-triq fejn inti ma tilħaqnix. Xtaqt tellajt idejja ma' wiċċek, naħfnek minn għonqok u ngħafas inross sakemm inħoss il-pajp tan-nifs ifaqqa' bejn subgħajja xiplin. Ġol-ispazju ristrett tal-kamra, fejn saqajja ganġetta merrija rogħda la ġrew u la mxew u idejja tqal illupjati ma ħafnukx, iltqajt għarwiena miegħek. B'kuraġġ melankoliku lissintlek, Nofsni mara jiena. U mill-mera tbissmuli żewġ raddi fondi jgelglu d-demm. Ktibt il-poeżija bil-Malti għax naħseb li l-lingwa materna tiegħek hija l-aħjar mod kif tista' tesprimi s-sentimenti tiegħi. Ma nimmaġinanix, jew ngħidu għalissa, qatt ma nimmaġinani pereżempju nikteb bl-Ingliż jew b'xi lingwa oħra.